Безнең әдәбиятыбызның ниндилеген, безнең халкыбызның ул әдәбиятка мөнәсәбәтен менә бүгенге кичә күрсәтеп тора торгандыр дип уйлыйм мин. Менә монда шушы зал шушылай тулып килгән икән бу кичәгә, бу минем шигърияткә генә, минем иҗатыма гына хөрмәт түгел, Бөтен, ана бая әйтеп киткәнчә, бөтен татар әдәбиятына, татар шигъриятенә хөрмәт дип уйлыйм мин. Һәм безнең, әйтәсем килә, татар шигърияте, татар әдәбияте чынлап та бик бай әдәбият, борынгы әдәбият, аның мең еллардан артык тарихы бар. Бүген кайберәлә, кайберәүләр авызыннан инде шигърият ул үтелгән этап, инде китапның беркемгә дә кирәге юк дигән сүзләрне ишетергә дә туры килә. Бу, миңа калса, Җир шарын әйләнүдән туктатырга тырышу шикелле булып тоела. Шушы мең еллык әдәбиятны каядыр бер ун-унбиш еллык болгоныш вакытында гына тукталып калу мөмкин түгел. Ул үсәчәк, ул дәвам итәчәк, ул көчәячәк һаман да, ул һаман да кешеләрнең йөрәгендә булачак. Һәм без, менә нәшрият кешеләре, Шушы безнең бай шигъриятебезнең авторларының әсәрләрен халыкка күрсәтергә тырышып яшибез. Гаять заманалар бик җиңел җиңелдән булмаса да гәрчә, мөмкин кадәр кулдан килгәнчә аларны халыкка тизрәк җиткерергә тырышабыз, халык халыкны таныштырырга тырышабыз. Инде безгә теләргә кала, алга таба еллар имин булсын! Ә шушылай иттереп безнең халкыбызның әдәбиятка, шигърияткә мәхәббәте сүрелмәсен, китаплар чыгып торсын, без бергә шушы әдәбият белән рухланып яшәргә язсын. Хөрмәтле дуслар, инде бүгенге кичәдә минем бик күп шигырьләрем яңгырады, бәлки арта да башлагандыр. Мин сезнең вакытыгызны күп алмам. Шулай да бу кичәдә менә безнең туган ягыбыз Мөслим, Мөслим кешеләре килгән минем кичәмә шулай зурлап. Әгәр Мөслим турында шигырь укылмаса, безнең кичәбез китек булып калыр иде шикелле тоела. Кайтып барган чакта Мөслимгә дигән шигырь. Газиз. Әнкәй, кош тотардай булып, китеп барган чакта Мөслимнән, китеп барган чакта Мөслимнәрдән алъяпкычың салып өстеңнән җиргә җәеп намаз укыгансың, теләк теләгәнсең син безгә, эзкәйләре берүк суынмасын, Кайтарсын дип туган нигезгә. Газиз әнкәй, ут йотардай булып, кайтып барган чакта Мөслимгә, Кайтып барган чакта Мөслимнәргә Үзәк өзеп искә төштең дә, Сабый чактагыча син җитәкләп алып киттең. Инде адашмам. Кыйбламны мин, туган туфрагымны Бүтән кыйблаларга алмашмам. Газиз әнкәй, күңелләрем җирсеп Йөргән чакта бүген Мөслимдә, Йөргән чакта бүген Мөслимнәрдә Иман сеңгән туфрак өстендә Синең җылың, назларыңны тойдым, Сөенечләреңне, кайгыңны Җирдән киткән чакта Урыныңа калдыргансың Туган ягымны. Рәхмәт, әнкәй. Бая Рөстәм Мирзагалиевич монда сәхнәгә менгәч, минем нинди шигырь укысымны белгән шикелле, Йөрәк атым исемле поэманы искә алды. Мин аны үзем дә яратам. Менә шуннан сезгә кечкенә генә бер, кыска гына бер өзек. Ирләр йөрәгендә иярләнгән атлары ятыр. Эй, ул атларны! Ир-егетнең газиз башкайларын кая гына алып чапмады! Бәйгеләрдә, юлда, көрәшләрдә ирләр белән бергә ат булды. Уттан-судан алып чыкты атлар. Халык әйткән икән, хак булды, Гасырларны бергә кичкән чакта йөрәкләргә күчкән атлардыр. Атсыз калмасыннар ул атларга улларыңны инде атландыр, ялларына ныграк ябышсыннар, ир намусы табыла иярдә. Атлы йөрәк белән яшәр өчен ныклык бирә күрсен ирләргә. Тик кайдадыр бер ялгыз ат кешни. Чабып йөри дөнья буйлатып. Үткәннәрне айкый, киләчәкне уйларыңа керә уятып. Тынгы бирми. Кайсыгызның аты? Кемнәр әле атын югалтты? Арлы-бирле тояк тавышлары. Йөгәнлисе ничек шул атны, иясенә ничек кайтарасы? Ир йөрәге атсыз торалмас. Аттан башка нинди ир-ат булсын? Нишләсен ул, аты югалгач? Атымны мин еллар буе эзлим. Нинди ир ул, аты булмаган, атсыз-мисез Исе китми генә яши алыр, ояты булмаган. Йөрәкләргә кереп ятыр чакта колын гына Айдулатлар. Эзләгәнең инде аргамактыр, кем кичерер сине, кем аклар? Ир-ат исемен йөрткәннәргә бүген атларының җанын тояр чак. Атың синең ат шикелле икән, киртәләрне бәреп, Сгачак! Ирләр йөрәгендә иярләнгән атлар ятыр. Кая, атыгыз! Йөрәктән дә кирәклерәк чагы! Атыгызны, атыгызны алып кайтыгыз! Атыгызны алып кайтыгыз!